Halkara kosmos stansiýasynyň peýdasy näme? Halkara kosmos stansiýasynda kosmonawtlar nähili ýaşaýarlar? Bu wideonyň iň gyzykly ýeri, Halkara kosmos stansiýasyna çykan türkmen kosmonawt barada aýtmakçy. Taýyn bolsaňyz, wideony wassalyň. Halkara kosmos stansiýasy Ýeriň pes orbitasynda ýerleşdirilen kosmos bazasy, başgaça aýdylanda, ýaşap boljak emeli hemra. Modullary birleşdirilip gurlan stansiýanyň birinji bölümi bir müň dokuz ýüz dogsan sekizinji ýylda uçuryldy. Ýeriň daşyndan aýlanýan iň uly emeli hemradyr. Gijeleri göz bilen hem görmek bolýandyr. Halkara kosmos stansiýasy synaglar üçin kosmos gurşawyny we pes agyrlyk gurşawyny üpjün edýän laboratoriýa merkezidir. Kosmonawtlara biologiýa, fiziologiýa, fizika, himiýa, astronomiýa, meteorologiýa we başgalar boýunça synag geçirmäge mümkinçilik berýär. Halkara kosmos stansiýasy Ýerden dört ýüz kilometr belentlik tutýar we sagatda ýigrimi sekiz müň kilometr tizlik bilen hereket edýär. Her dogsan minutda Ýeriň daşyny bir gezek aýlanýandyr. Gijeki asmanda hereket edýän yşyk hökmünde görülen Halkara kosmos stansiýasy ýagtylygy bilen tanalýan Werena planetasi bilen bäsleşip biler. Haçan we nirä seretmelidigini bilýän asman synçylary tarapyndan teleskop ulanman Ýerden görüp bolýandyr. Kosmonawtlar Halkara kosmos stansiýasynda nädip ýaşaýarlar? Ol ýerde näme edýärler? Halkara kosmos stansiýasynyň ekipažy adatça üç-alty adamdan ybarat. Iki müň üçünji ýylda bolup geçen Kolumbiýa kosmos gämisi betbagtçylygyndan soňky ýyllarda uçuşlar gaty çäklendirildi we şol döwürde kuwwadynyň peselmegi sebäpli ekipaž iki adama çenli azaldy. Halkara kosmos stansiýasynyň bir bada on üç kosmonawty hem myhman alandygyny bilýäris. Kosmonawtlar wagtynyň bölegini HKS-de synag we tehniki hyzmat işlerine sarp edýärler. Şeýle-de bolsa, günüň azyndan iki sagat maşk etmek we özlerine seretmek üçin wagt bölünip berilýär.
Şeýle hem wagtal-wagtal kosmos boşlugynda gezýärler we dünýädäki köpçülikden habar beriş serişdelerine we mekdep çärelerine onlaýn gatnaşýarlar. Iki müň on üçünji ýylda HKS-niň gözegçisi kanadaly kosmonawt Kris Hatfildiň edişi ýaly, sosial mediada-da öz günlük ýaşaýyşlaryny paýlaşýarlar. Toparlar diňe bir ylmy gözlegler üçin däl, eýsem stansiýany abatlamak üçinem jogapkärdir. Käwagt bu abatlaýyş işlerini geçirmek üçin kosmos ýollaryna gitmeli bolýarlar. Kosmosdaky rekordlar. Kosmosda iň uzyn wagt amerikaly Skott Kelli we rus kosmonawty Mihail Korniýenko iki müň on bäşinji ýyldan iki müň on altynjy ýyla çenli bir ýyllyk işde üç ýüz kyrk gün geçirdiler. Kosmos agentleri Kelliniň Ýerdäki ekizi Mark bilen giňişleýin ekiz barlaglary geçirdi. Nasa. Entek resmi taýdan yglan etmese-de, has uzak möhletli missiýalary gyzyklanýandygyny mälim etdi. Amerikaly kosmonawt Pegi Waýtson iki müň on alty, iki müň on ýedinji ýyl aralygyndaky iki ýüz segsen dokuz günüň dowamynda iň uzyn ýekelikde kosmos giňişligini erkana gezen zenandyr. Alty ýüz altmyş bäş gün kosmosda geçiren Pegi Waýtson kosmosda iň köp wagt geçiren zenan boldy. Iň köp adamyň gatnaşar kosmos ýygnagy NASA-nyň STS ýüz ýigrimi ýedi kosmos gämisinde on üç adam bilen Endeýawor kosmos gämisinde geçirildi. Iki müň birinji ýylda STS ýüz iki HKS-niň gurluşyk missiýasy wagtynda NASA-nyň kosmonawtlary Jim Woss we Suýuz Helmas sekiz sagat elli alty minut dowam eden iň uzyn kosmos boşlugyna çykyp, işlerini ýerine ýetirdiler. Türkmen-rus kosmonawty Oleg Kononenko.
Ýa Oleg Kononenko, ýa kosmonawt.
Türkmen-rus kosmonawty Oleg Kononenko. Bir müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýylyň iýun aýynyň ýigrimi birine doglan Oleg Dmitriç Kononenko türkmen kosmonawtydyr. Ol Türkmenabat şäherindäki on bäşinji orta mekdebi tamamlandyr. Ol bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda Zewski Harkiw awiasiýa institutynyň mehanik inženeri bölümini tamamlady. Okuw gutardykdan soňra, Russiýa kosmos gullugynyň merkezi ýöriteleşdirilen dizaýn bölümini işledi. Oleg bir müň dokuz ýüz dogsan altynjy ýylyň ýigrimi dokuzynjy martynda pudagara komitetler tarapyndan kosmonawt dalaşgäri saýlandy we bir müň dokuz ýüz dogsan altynjy ýyldan Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýyla çenli kosmos bilimini aldy. Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylyň ýigrimi nji martynda kosmonawt synagyny üstünlikli ýagdaýda geçdi. Onuň ilkinji kosmos uçuşy iki müň sekizinji ýylyň sekizinji aprelinde boldy.